Caan ṭha kan petu kan Pathian hmasa bik ah amin thiang thangṭhatnak um ko seh. Salm na bat pariatnak he ka ruat tawn ven. David hi ziah hla phuami hi Genesis anan pakhat in thil siam in a van i thok ko lu maw ti hi ka thinlung ah a um thil siam in a van i thok i cu cun a hmasa bik ah cun bawipa na min le ngan sunparnak he ti le bawipa min le ngan sunparnak tein ai thok ve i majestic tiah ai ṭial le Salm number pakhatnak he cucu Lord how majestic you are a ti i Bawipa ka Bawipa na min a lian ngan tiin a leh i min let ngan tiin a leh le maw bawipa kan bawipa na let ngannak cu vawlei cung dihlak ah hin a lang ko a ti na let ngannak cu vawlei cung dihlak ah na lang ko ti ah majesty hi rumra ti deuh khi si let ngannak ti nih hin ah a phan kho deuh lo. Bawipa na lenhngannak le na rumra hi vawlei ah hin a khat ko a ti. Nangmah thangthatnak hi van tiang a phan i a ti. Le ngakchia le bawhte nih la in an sak Laihol i van lehmi nih hin van tiang a pha na ti i van hna tinak si. Lusei ahcun van te khi a ti. Le mirang zong nih van van van tampi a um. Paul nih cun van thuat thum a ti. Paul nih thuat thum in van a chim i van nai tampi cu cun Genesis a ngan pakhat, a me pakhat kan zoh tik zongah hin in the beginning a ram tok ah God created heavens and earth a ti. A ram tok ah Bawipa nih van hna le vawlei cu a siam ti ding khi si nain kan Bible nih a leh ning ahcun a ram tok ah Pathian nih van le vawlei a siam a ti. Le van kha pakhat lawng in singkula lawng khin a langhter tawn. Sihmanhsehlaw van hi van tampi a um hi David nih fiang tein a theih. Cucu hika in van na tiang khi a phan a ti. Cucu zeidah a si tiah thangṭhatnak kha

na ser te. Ngakchia nih Pathian an thangṭhatnak kha a dang. Amah Pathian nih a ral na do khawh lo dingin a tuahmi kha a dang in kan hal kha Baibal ah cun a langhter. Le sia Sasangawi Sasangawi nih a lehmi kha ka van kan van zoh hmanh lai Sasangawi nih cun tiin a van lehning te hi ong hman deuh bawte na le hnuk ding lio hmurka in a chuakmi in ṭhawnnak na fehter a ti. Khah bawhte le hnuk ding lio timi mah khekhe Jerusalem i kan Bawipa Jesuh Khrih sunglawi ngai alu i ngakchia an thangthatnak kong kha David nih hi prophetic bian a chim chung ka chim chung ti ka ai theim ai thei lo de kha ka pathian nih khan a rak chim chung tar si le a chuakmi ṭhawnnak na fehter a ti. Ngakchia nih ah house na bawipa na min a lianngan tuk na min a rumra nei tuk thangṭhat si ko seh tiah ngakchia tete nih an thangṭhatmi nih khan kan bawipa kan pathian a ṭhawnnak kha a fehter i Zeicahtiah na ral ruangnak phulamtu le ral daihter khawhnak an sinak hnga kha ngakchia kha na hman na ti si. Thangṭhatnak hi zeitluk in dah a biapi. Ngakchia tete na hman. Le kawl ah hin a fiang khun.

A suan ta ti ku si je nom wi a ti. Le mirang hol bantuk ten Kawl nih a leh. Pathian nih amah ṭhawnnak in ralhruang ai sermi kha a dang in a um lo. Ngakchia nih cun an thangṭhatnak kha a dang in a um lo. kha Pathian a ṭhawnnak le a lianngannak vialte cucun a ral hna vialte le a hnu khat tiah uh, zei kan ti lai lai holh khin a hnu khi zeidah a si khi ral kan timi cu i ral sawsawh khi si a ngiu timi cu caan rembawi a thah zong thah bak i timhmi khi khike a ngiu mira nih cun bitterness an ti mah khi a neitu vialte hna zong khi bawte le ngakchia kaa chung in a chuakmi pathian an thangṭhatnak nih khan dai tein a tuah hna ti si bawipa min thangṭha ko seh hallelujah le lai holh te khan kan van rel ṭhan ko la a tanglei kha cu lai holh te van rel khawh kha an si ko mm cun Nangmah na sermi van le an hmun cio te ah na chiahmi thlapa le arfi hna khi ka zoh tikah a ti ka zoh tikah timi hi ka ruah tikah ti ding ka si when I consider The heavens, the moon and the star which thou, thy finger has made. Na kut dong in na siammi na ati. Mah ki van i a ummi arsi

David nih mah i lahkhua hi ka thei ciah lo nain tuu a cong, a pa tu a congh lio si. I Bethlehem pawngah tuu cu a cong le sa cung cung he zong kan va kal lio ah Bethlehem pawng tu cong pawl se kei cu an rim kha ruah awk ka thei lo le a chung chung ning khan an rim a chia tuk ka te ti le taxi kan lan mi thlalang awng zong cu kan khar. Cuka te ah cun David nih tuu a conghnak a si i zan ah a zoh ve. Zan i zo tikah cun thlapal arfinak a hmuh tikah amah le mah kha a van i zoh ve. Cu van i zoh tikah cun

Minung menmen a simi hi zeidah a si i a zawn na ruah a ti. Mirang hola cun you care for him a ti. Amah zawn ruat lo in um khawh lo ti kha David nih ano ten Pathian a thei bak mi a si. a pa Zeus i Pathian a thei bakmi a si caah zeidah a si i a zawn na ruah ti hi ka ruat a ti a kha bata te na ruat in nangmah lawnglawng hi a cungah a ummi na si i sunparnak le upatnak cu a lu ah na chin Hallelujah. Minung cung ah a ummi cu Bawipa Pathian nangmah lawng lawng hi na si i cu minung cu a ti sunparnak le upatnak kha a lu ah na chin a ti. Kan sining taktak van i ruah ahcun cun tlawmte si ko le ka rel dih lai i cu hnu ah cun tlawmpal in an hrilhfiah te la na sermi thil vialte a uktu ah na ser i minung cu pathian na sermi vialte uktu ah na ser i zeizong vialte na dihlak cungah khan na chiah a ti. You put all under your feet na ke tangah na chiah ti khin kei sining law ka le nga. Cutuk cun minung hi Pathian nih kan zawn a kan ruah ning tu le caw le ramlak saram hna va le nga le rili chung thilnung vialte zong an dihlak in atang ah na chiah na an dihlak in na ke tang ah hin na chiah na tinak si le a donghnak tein a cunglei biate kha a van nolh nolh maw bawipa kan bawipa na let ngannak cu vawlei cung dih lakah hin a lang ko a ti i mah hi sam hi kan ruah tikah pathian nih a kan dawtnak ah lian ngan tukmi hi ruah lo ṭha hi a si tawn lo i nai rong cu thla kan cam zongah hin a Pathian ne kan i pehtlaih hi a ropui tuk Jesuh he kan i pehtlaih hi a ropui tuk kha lili nu lili zong nih a thiam cemmi a si Jesuh nih sain daw zong wamio bi ti hi sa ko usih ka ti Mah hi thil a sertu vialte hna Mirang holh ah hin mah hi L-O-R-D Lord timi hi a lian lawngte an ṭialmi khi Jesuh a sawh duh ti kha Baibal thiammi nih ka rik a thiammi zong nih Hebrew a thiammi zong nih an sawh duh Cucun el lawng kha a li an si i oarmi kha mah ka te lawng an ti a si ahcun faka Pathian tinak kha a si. Le cucaah zawn thawngṭha ngan pakhat kan zoh tikah sermi thil vialte hi Amah thawng loin sermi thil pakhat hmanh a um lo ti kan hmuh caah Jesuh a rak i tel ve ti kha kan theih peng ding zong kha ka van duh i Genesis pakhatnak le pahnihnak kan zoh tikah cun thil siam mi lawngte an si le thil a siam tikah hin a hmurka in a siam viar A murgan um seh a ti le an um, nang um seh a ti le a um ve. Asinain minung kan siam cang la a ti tikah cun phun na ngai tha tia nawl a pe lo ama le pathian thum kong pathian an sinak kha aban i lak riangmang le let us make man in our likeness minung hi kanmah he ai loin a ti caah khan kanmah timi a hman caah khan Pa Pathian nen Pa Pathian sinak Fapa Jesuh Khrih le Thiang Thlarau khakha kha kan muisam he ai loin minung siam hna si a ti i bia in a siam ti lo vawlei a lak cu vawlei a lak cucaah David nih vawlei a sinak ka ai thei i Bawipa siam he hi thlapal arti tio te na siam mi hi Ka zoh tikah hin ka ruah tikah hin ya minung mei mei minung men men kan ni hi ti le me tuk hin a van i mu vale i lei tlak i siam mi men kan si ko hi a ti le me tuk anai pu tukhal men te David pa hi mirum a si lo. Mirum nih in tu an rak zuah lem lo. Tukhal cu mirum zong a si lo. Asinain thil a theimi pakhat a um. Arfi te hna he mizan i

Le cu khawh in cun ke neih khat ṭai an ti le arsi te hna a van cawngtu voikhat cu ka rak chim cang Joseph Dr. Joseph Kazawe nih a rak chim balmi cu anih hi scientist si teipam ping a sin a si Arsina hi an tam tuk ate Galaxy timi atu ah hin cun Galaxy pasarih a um tiah khan ve ah tukum chungah si ko cu ah cun thawng an thanh cang scientist nih le Joseph Kazawa nih a ṭial lio ah cun Galaxy timi cetaya su RC bu bu pi ummi hi pathum lawng an um ate le cu pathum cu An tam tuk ning ah an arfi. Cetai ah shu pakhat i a ummi arsi man a tam tuk ning hi thil rel palh lo tein thil rel a thawng bak ni nih computer belak te um la ni a tialmi sa ko khani kan rel se lo ti pakhat pani tia pal lo ten rel se lo kum thong riat a rel tika hen Galaxy pakhat i a ummi RC kha a rel khawh lai. Cu madan pakhat lawng si rih. Pathum an tang rih. Atu cu naite ah an hmuh le galaxy pasarih um ti an ti fawn cang. Cu tluk cun anmah le an umnak cio ah khan an um i hihi ruah tikah hin Nangmah na sermi van le an hmun cio te ah na chiahmi thlapa le arfi hna khi a ti. Anmah le an hmun cio te na chiahmi timi cu arfi hi an um sawhsawh lo. An kal. Lam an nei. Pathian thilser khuaruahhar sining cu lancawng timi lam an nei le an lancawng an i palh sual i arfi an i pah viar sual i thapa nan van pah nika nan van pah cun vale nam man pa sual ci se ta cun lo bak si cu le kha vialte kha David nih in a ruah ve a zo i a a ti la van i zo tikah cun ya me minung hi zei hme kan si ti kha van i ruat Ya minung zi me ka si le ati na nak kar in ka tet ati bawipa min tang tha ko se bau te hi zi ko me asile pathian ni ti lom lam in na nak kari na ten Keimah liansa hi zei ko me ka si le Pathian na nak ka re na ka tet peng i na um kho lo na ka ve na ka vat ka zawn na ka ruah Mah hi Baibal caang theih hrimhrim ah hin Bawipa nih a kan dawtnak ruah tikhan a ṭah zong ṭah thuahmahnak asiloah oh hallelujah ti la a phuahtu pa he a rak mawh lo hi te ka ti.

Pathian nih zeiruangah dah minung cu a feh a vat i a zawn a ruah i a nak kara a tenh peng ti ahcun Genesis ngan pakhat a me kul le sarih kul le riat ah amah he ai lo in a siammi minung kan si. Pathian kan lawhnak cu kan muisam ah hin a si lo. Kan thinlung ah hin si lo, kan thluak ah hin si lo, kan thlarau ah hin a si. Bawipa min thangṭha ko seh. Cu kan thlarau cu amah he ai lawh caah hin a siang rim rim lo i Pathian nih hin a thlahtham rim rim lo. Thlahtham lo te hin Pathian nih a kilven peng. Culoah cun Job a ngan leili me pakhat in pahnih pathum tiang na kan Bawipa minung hi caan tawite lawng a nung i harnak a ton a ton i a thi ko mi hi hiam e a ti Thladem bantuk a lo komi hingka ah pangpar bantuk in a hong pak hliahmah ko le zanlei ah a ue komi minung hi a ti. Zeitin ne Bawipa nangmah sinah na kawh hi biacaihnak ah na lupi e ti. Voi khat cu lili nu nih pangpar ka khin a cin na le thingkung lakah ka pangpar he ti le kei nih khan a na thil ti a hau viar ding si a zei maw ram hring tu kan cin la le pangpar na za me te te ka ti le a hi ka pangpar na ai do mo van zo ka ti le kei zo le ka zo lio chan ai do theng in ka mu la na jing khat chu ka motor an trol le ke khoi ne cu pangpar cu ka zoh le ka zoh pah in ka thinlung ah in Pathian nih bia chim hallelujah pangpar zoh sawhsawh zong ah hin na hawh Pathian nih hin Bible bia hmang kan thinlung ah bia chim cu ka zo la ai dawh chin lengmang ai dawh chin lengmang le ka thinlung ah duk ti hong chuak mi cu zop a han lei liam e pakhat le pahnih hi si le a bawipa jam he hi pangpar zingka apari zan le a ui ko mi hmanh hitluk lam in A zawm na ruah le na thom le dawh tuk in na siam ah hin cun nangmah he ai lo in siam mi keimah na hi na rak ka dawt tuk me he o ka ti le au man chim lo in cungah ka kai cungah ka kai e keimah ti kho tawk te bawipa min ka thang that ve keimah tawk ten hallelujah bawipa na dawt nak amak tuk e nanak ka ra me na ka ten peng hi ka ti bawipa min thang dan na um ko se zei tik man a kan phil lo lema hi ka zo han david mi a chim du bik mi chu thang that ding ati a thang that cu caah ma hi bia te david mi a rak chim cang ca hin sam som thum le pali ah hin David nih cun fiang tein Salm sawmthum le pali hi Bawipa a ṭhatnak David nih a van rel. A taktak ti ahcun mah hi Salm sawmthum le pali hi zeiruang dah a phuah ti ahcun David ka Saul nih a kawl a zam Israel ram ah na zam lengmang a zam lengmang a dawi lengmang zamnak nei ti lo a donghnak ahcun Hlan lio i Goliath a rak thahmi hna miphun Filistin miphun sinah a va zaang. Le ziklak a phan. Le cu tikah Filistin mi hna cu anmah Judah mi he khan ralvai do ding an si. David cu kal ve ding in ai tim. An i thawh lai te ah khan an siangpahrang pa Abimelek sinah an chimmi cu ziah hi pa hi a theitu an um ai hi kan bawipa Goliath a thattu ka pei si cu amah hi anmah Judah mi ral do ding i kan kalpi ahcun ati atu i dalan bantuk kha si lan ti ko cu dalan canglal a kan tha vial Cucaah cun hong hlah seh an ti le Abimelek nih le ral dang kha a zaam pah ah a tei hwiak lengmang le a dawt tuk tung le ani thlachiat ruah lo ah an ka tha lai ti phang ve ya Goliath that tu kuma na si avan ti Abimelek nih siangpahrang pa nih avan hal ve te ka cun David cu ai mual a ter ve kha ai hruh der ve a buan marana ka van i to ter vampang na se lo le se lo ka nem vei ter le chu nu in sin a zei si zong ah va kir ko an ti le a umnak mun zik laka khan an kir. Le David ka zam tikah khan minung zaruk ai zampi hna. Ai zampi mi hna cu mizei miphun dah an si ti ahcun misifak ei awk nei lo leiba tam tuk an ei i a cham kho ti lo mi mah kha paohpaoh nih kan an zul ve. Anih zik laka khan an nupi le an fale cio he cun khua an sak tikah David cu zik laka a bang kiri an phak tikah cun aho hmanh an nupi le an fale cu chim lo an inn hman um ti lo Amalek nih anak kha an di le an nupi le fale vialte cu an i kalpi hna an i kalpi dih hna i David cu a khuaruahhar a tabe pawl ai kalpi mi hna nih khan David nangmah ruangah kan nupi le kan fale vialte kan sung khoi lung in che tha khan ding lungtum pakhat cio hman ni an chep hman la lo cu Chawma rong nih an cheh ah cun thi ko la. Cu tikah cun David nih e ya me pathian me ka nei kha pathian ka nei kha a che ati alung a pem chiamam le khoi tlangbawi ang ki kha abithar sinah bala ulo iruk ning tha cham ning ati le tlangbawi ang ke lak le tha cham Samuel pakhatnak a lian sawm thum a dihlak ah kanmah kha kan hmuh lai. Cu tikah Bawipa hi ka tei kho hna la maw ti Pathian nih tei ko hna la ti Bawipa nih anak ka ra a ka den peng a ka ve a ka vat ni kha van thei cu raltha taktak in A vang dawi hna i kha Amalek mi vialte kha an zatein a thah hna minung zahnih lawnglawng a zam manhmi an si. An nupi le fale vialte cu sal i tlaih ding an timhmi hna kha an dihlak tein an va tlanh khawh ṭhan hna. Bawipa min thangṭha ko seh. Cu pin ah cun hranchaw timi kha tam tuk hringhran kha an thil le an ri le an chaw le an van chaw lon vialte kha an va tlaih hna an va tlaih hna i david nih judah mi hna upa pawl sinah kha ran chaw vialte kha a pek hna tiah kan van hmuh kha a hmeh le riat ah cu ve bantuk in tuchun ah ika dawtmi u le nau hna kha pathian nih a kan dawt hna ke thei u si kannih cu pathian fa tiah kawh kan si a kawh lawng kawh kan si lo a sin kan si rim rim tiah Cathiang nih a kan chimhmi hi a lianngan tuk. Cucaah Pathian le a ka phil lo anak ka ra ka den peng. Nuklai lio fa a ngeimi nu nih hin a fa cu a dawt tuk caah hnuk din hi a phil hnga maw? A phil hmanh ki an phil ko hnga. Sihmanhsehlaw kei nih cun zeitik hmanh ah kan philh hna lai lo tiah Isaiah sawmli le paku ah khan Pathian nih fiang tein a kan chimh i a melei nga le ruklei sari ah khan nan rel ahcun a fiang tuk hringhran Pathian bia he le cucaah ci vial cun kan donghter lai i Tha zei kan ti hnga sioṭia Khrihfabu kha sifak tete si hmanh u si. Hawi tluk lo si hmanh u si law tuchun ni tiang Pathian nih a vel le a ṭhatnak a kan philh lonak a hnakkari a kan tenhnak kan zawn a kan ruahnak a um peng caah hin Bawipa min tiang tangdornak um ko seh. ei lo lo man kan um lo ding lo lo man kan um lo ni tha tha zong kan i fen kho ve puan tha tha kan i fen kho ve ko lum ten in tanga kan um hinak le tam pi hin pathian bia kan theimi i bawipa kan thangthat asia chin kha vial te kha ama thangthat tu dingah do ho asi chu David nih a theih tuk caah, ee, upa nih kan thangṭhat lo ahcun ngakchia nih pe an thangṭhat lai hi. Hi ngakchia thangṭhatnak hmanh nih a kan dotu, a kan huatu, Pathian a dotu, Pathian a huatu vialte hna dai ṭhipṭhep te a tuahnak a si ahcun

Psalm sawm thum le pali atu hi ka timi kha a cunglei bik ah cun Bawipa cu a zungzal in ka lawmh lai amah thangṭhat cu a ngol in ka ngol lai lo hallelujah zi ruangah kan zawn a kan ruah tuk a nakara a kan den tuk a kan veh a kan wat a kan pek a kan sat hmailei zongah a dawtnak kha a dong la lo atu nak le tam tein a dawtnak kha a langhter chin lengmang lai caah a caan a um zongah a um lo zongah pathian thangthat hi cu a ngolmi um hman na selaw kan ni cu ngol hrim rim la au si ti kha tu jing caan ah tlawmte pathian bian thazaang pek kan duhmi hna si kan dihlak caah Bawipa nih vel le daihnak he thluachuah kan pek piak ko seh kan dihlak te dir na si Hallelujah Bawipa kan Pathian tu zingah sunglawi tukin caan tha na kan pek cahin namin thiang thangthat na um ko seh Bawipa minung hi zeiko me kan si kan ti lio ah hin a biapi tuk mi ah hin na kan chia i Bawipa kan Pathian saram vialte hna Bawipa zeizong vialte man hi kan ketang ah hin na rak chia mi na hai kan thei lo Bawipa na thom na thommi sunparnak luchin na kan chin nai kan rak thei lo cucu kan sining taktak a rak simi kha tu zing i kan i thei khawl cio nak nga ding caah thong da bia rom me na di lak cungah hin Pa Pathian na dawtnak Fapa Jesuh Khrih velngeihnak le Thiang Thlarau hawikomhnak cu atu le zungzal mun camcin ko seh. Amen. Amen.